En owaco ni, Gicako ki gwero lupwonye, lugwok kuc macalo lumony, abili, prison, ki ludito ma guteggi ma peya gin gicako gwero lwak mukene. Ki tung bot anena, lutic mogo me distrik pud peya kigwerogi pien gurwatte ki dano ma tye ki two korona.

Gamete dong oketo cinge woko me konyowa wek rwom me yotkomwa obed malo ka gengo teko me two Covid-19 ni eni me mako wan lwak ducu i odilo mapol. Gwok dano mapol tye ka bino i kwena. A Dano tye ka bino madwong, ento i nge watye ka lubo cik ma gamente owaco ni myero kong gicak ki daktari. Ci ada watye ka gwero daktari ki dong jo mogo ma dong mwaka okato pyerabic. Ma waneno-ni bene gitye i dog tic ma girwatte ki dano mapol, bene olo wa niyo kare ki jo-ni enoni wek ngo? Gin gunong wer enoni. Wuwiny Geoffrey Onyuta, ladit ma loyo pwonnye i kom yot kom me Gulu City, owaco ni, Itye ki lworo ni yat agwero mapol biballe woko ka ce wel dano manok aye gin gubedo ka cito ka gwere. Winyo tero ni cupa acel me yat man tye pi gwero dano apar dok man balle woko ka ce inen pe kitiyo kwede i nino ma kiyabo kwede wiye.
Agwera dong tye ka wot anyim ma lubbe ki two Corona i odi yade abic me Gulu District ki Gulu City. Watye ki Lacoo, watye ki Ot Yat Madit, watye ki Aywe. Atye ki ot yat pa tiko ki ot yat awac. Ento, kite wun dano bedo awinyo kwede, dano tye cito manok daktari pud tye cito manok ka nongo kony man. Man nyuto ningo? Nyuto ni yadi mukene wi balle o nono pien yat eni kelo cupa acel nongo myero gimigi dano apar. Ma nyuto ni ka dano ocito adek keken, mudong-ngi dong myero nongo gipolo, pien ka gitiyo kwede tino rwone dong pe gibinwongo atic kwede. Co ma nyuto ka dano ocito mapol ma nyuto nongo yat ma obibale bedo nok, ento ka dano cito manok ka nongo agwera eni ma nyuto pol yat-ti gibedo aonyoneo. Ento weko pokowa tye ni dano myero ocit ka nongo agwera eni wel madit wek ka gikwanyo cupa aryo ma nongo mito dano pyer aryo nongo gitiyo kwede o weng, ento loyo ma gikwanyo cupa pyeraryo gitiyo gigwero ki dano apar angwen onyo doces abicel i dong nongo dong ticce pe nongo myero gibar o meno aye kama poko wa tye ene. Gen wu tye me gwero dano adi? Aa pwod myero awacci eni pwod pe waromo waco ne pien wa tye ki groups ma papat ma pol olongo wa i special groups ma ka wa tyeko daktari bino lupwonye wa tye bene ki security personnel wa tye ki jo ma mwaka gucito Lucakke pyera abic odok malo wa tye ki jo matwo mogo ma pe cang idiyogi gin bene myero obin eka dong wabidwogo mwaka apar abic me cito pyera abic so wa nyutti dano me Uganda wa miti ma cik ye ni myero gunong yat eni from eighteen mwaka apar bor odok malo myero nongo gubed jo ma nongo binongo konyo.
Gwok ludito muteggi bene gitye ka bino acone bene. Ludito muteggi ka ocito, pe wakwero miyogi kony, pien betye ka konyowa weko yat mogo ma myero onongo gibolo pien nongo daktar manok aye ocito ni gin tye ka tic kwede. Jo muteggi ka ocito waminigi kony eni.
En owaco ni dano mapol gunyuto miti me gwerre i kom kwidi Corona ma peya yat man oo ento miti tye ma odok piny i kom kare-ni. I kare me kacokke me miyo ngec kit ma agwera tye ka wot kwede bot lucoc i dye gang kal me Gulu Municipal Yard i ceng angwen cabit ma okatti, owiny onyuto lworo i kom wel daktari ma gitye ka cito ka gwere i kom Corona ki lok ni yat mapol obilanyi woko. Josephine Anying, lakub kin lwak ki ot yat laco, owaco ni, Dano mapol tutwalle mon gitye ka penyo ni kigwegi bene i kom two Covid-19. Anying owaco ki Wan Luo TV ni lutic gin miya abicel ki pyeri wa bongwen onongo dong ki gwerogi i cabit ma okati i kom lutic ma romo gin miya abiro ma tye i ot yat man. En omedde ni lutic mukene ma onongo komgi peke i gang tic i nino meno ki mukene ma gitye yweyo ki bi gwerogi lacen ka ce nen gin gudugo cen gucako tic i nino me tyero yub man i Gulu City I nino dwe apar abicel me dwe me adek i mwaka alip aryo ki pyerwa acel, George Okaka, Kao me Gulu District, Tom Oree lalub kor dici me Gulu District, Dokto Mathew Odong ma tye Daerekta me ot yat laco, Oyela Josephine, daktar me ot yat madit me Gulu, kacel ki lutic mukene ma gin gitiyo bot dul ma pe gijenge gamente, kigwerogi i cako yub man. Dano ma kigwerogi kitye ka mino itgi waraga tikitiki ma romo bene konyogi me wot me cito i lobo ma woko. I Gulu, agwera tye ka timme i odi yadi abic macalo, Patyeko Health Centre Three, Awac Health Centre Four, Ayweyo Health Centre Three, Saint Mary's Hospital Laco, kacel ki ot yat madit me Gulu Regional Referral Hospital. Pi lok ange mucwiny pi Wan Luwo TV,